It evangeelje fan Jezus Kristus sa't Johannes dat beskreaun hat, haadstik acht. Mar Jezus gong nei de Oliveberch, de moarns betiid wie er al wer yn 'e timpel. Al it folk kaam by him, hy gong sitten en learde harren. Doe kamen de skriftgelearden en fariseeërs mei in frou, dy't op troubrek trappearre wie. Dy setten se yn it fermidden en seinen tsjin him, Master, dy frou is op 'e died betrape doe't se omgong hie mei in oare man. No hat Mozes ús yn 'e wet oplein sokken te stjinnigjen. Wat sizze jo dêrfan?

mei de earste wêze om in stien op har te smiten. Doe bûgde er him wer foaroer en skreau op 'e grûn. Doe't se dat hearden, joegen se har ôf, de iene nei de oare, de âldsten it earst en hy bleau allinne oer mei de frou dy't yn 'e midden stie. Jezus joech him oerein en sei tsjin har, Frou, wêr binne se no? Hat net ien jo feroardiele? Se antwurde, Net ien, Hear. Doe sei Jezus, Dan feroardielje ik jo ek net, gean no mar en doch tenei gjin kwea wer. Doe spriek Jezus harren wer ta mei de wurden, Ik bin it ljocht fan 'e wrâld, dy't achter my oankomt, sil wis net yn 'e tsjuster omrinne, mar hy sil it ljocht fan it libben hawwe. De Fariseeërs seinen tsjin him, Jo getuge fan josels, jo getugenis jildt net. Jezus antwurde harren, Sels as ik fan mysels getúch, dan jildt myn getugenis dochs wol, want ik wit wêr't ik weikommen bin en wêr't ik hinne gean, mar jimme witte net wêr't ik weikom of wêr't ik hinne gean. Jimme oardielje neffens de skyn, Ik oardielje net ien. En as ik al oardielje, is myn oardiel betrouber, want ik stean net allinne, mar Hy dy't my stjoerd hat, is mei my. Der stiet dochs ek yn jimme wet beskreaun dat it getugenis fan twa minsken jildich is. Ik bin it dy't fan mysels getúch, mar myn Heit dy't my stjoerd hat, getúcht ek fan my. Doe seinen se tsjin him, Wêr is dy Heit fan jo? Jezus antwurde, Jimme kenne my net, en myn Heit likemin. As jimme my koenen, soenen jimme myn Heit ek kenne. Dy wurden spriek er by de skatkeamer, doe't er yn 'e timpel ûnderrjocht joech, en net ien griep him, want it wie syn tiid noch net. Doe spriek er harren wer ta, Ik gean fuort, en jimme sille om my sykje, mar jimme sille yn jimme sûnden stjerre. Dêr't ik hinne gean, kinne jimme net komme. Doe seinen de Joaden, Hy sil himsels dochs net te koart dwaan, dat Er seit, Dêr't Ik hinne gean, kinne jimme net komme? Hy sei tsjin harren, Jimme hearre hjirûnder thús, en Ik dêrboppe. Jimme binne fan dizze wrâld, Ik bin net fan dizze wrâld. Sa't ik jimme al sei, jimme sille yn jimme sûnden stjerre, want as jimme net leauwe dat ik it bin, sille jimme yn jimme sûnden stjerre. Doe seinen se tsjin him, Wa binne jo dan? Jezus sei tsjin harren, It hat ommers dochs gjin doel dat ik mei jimme praat. Ik soe frij wat bybringe kinne om jimme te feroardieljen. Lykwols, dy't my stjoerd hat, op him ken men oan en inkeld wat ik fan him heard haw, jou ik troch oan 'e wrâld. Se begriepen net dat er it mei harren oer syn heit hie. Doe sei Jezus tsjin harren, Earst as jimme de Minskesoan omheech stutsen hawwe, sulle jimme ynsjen dat ik it bin, dat ik neat op eigen manneboet doch, mar dat ik sprek lykas myn heit it my leard hat. dy't my stjoerd hat, is mei my. Hy hat my net allinne litten, omdat ik altiten doch wat him nei't sin is. Doe't er dat sei, begûnen frij wat minsken yn him te leauwen. Doe sei Jezus tsjin 'e Joaden dy't yn him leauwden, As jimme jim oan myn wurd hâlde, binne jimme wier learlingen fan my. Jimme sille de wierheid te witten komme en de wierheid sil jimme frij meitsje. Se seinen tsjin him, Wy binne fan Abrahams skaai en wy hawwe noait ûnder in oar stien. Hoe kinne jo dan sizze, Jimme sille frij wurde? Jezus antwurde harren, Wis wier, wis wier, Ik sis jimme, elk dy't it kwea docht, is in slaaf fan it kwea. In slaaf bliuwt net ivich yn itselde hûs, in soan al. Net earder as dat de Soan jimme frij makket, sille jimme wier frij wêze. Ik wit skoan dat jimme Abrahams skaai binne, en dochs wolle jimme my fan kant meitsje, omdat myn wurd jim net oan wol. Wat ik sjoen haw by myn heit, dat sis ik, sa dogge jimme ek wat jimme fan jimme heit heard hawwe. Se joegen him ta antwurd, Us heit is Abraham. Jezus sei tsjin harren, As jimme bern fan Abraham binne, doch dan ek sa't Abraham dien hat. Mar no wolle jimme my fan kant meitsje, wylst ik jimme de wierheid sein haw, dy't ik fan God heard haw. Soks die Abraham net. Jimme dogge lykas jimme heit. Se seinen tsjin him, Wy binne gjin oerwûne bern, wy hawwe mar ien Heit, en dat is God. Jezus sei tsjin harren, As God jimme heit wie, soenen jimme my leaf hawwe, want ik bin fan God útgien. En sa bin ik hjir. Ik bin ommers ek net út mysels kommen, mar Hy hat my stjoerd. Hoe komt it dat jimme myn wurden net begripe? Omdat jimme net ferstean kinne wêr't ik it oer haw. Jimme heit is de duvel, en jimme wolle itselde dwaan dêr't dy heit fan jimme nocht oan hat. Hy hat al fan it earste begjin ôf in minskemoardner west. Hy hâldt him ek net by de wierheid, want hy moat neat fan de wierheid hawwe. As er liicht, sprekt er nei syn aard, want hy is in lieger en hy hat de leagen útfûn. Mar my leauwe jimme net, omdat ik de wierheid sis. Wa fan jimme kin bewize dat ik mis bin? En as ik de wierheid sprek, wêrom leauwe jimme my dan net? Dy't Gods bern is, harket nei Gods wurden. Dêrom harkje jimme net, omdat jimme gjin bern fan God binne. De Joaden antwurden, Hawwe wy net mei rjocht en reden sein dat jo in Samaritaan binne en dat jo in kweageast yn jo hawwe? Jezus antwurde, Ik haw gjin kweageast yn my, mar ik earje myn heit en jimme ûntnimme my myn eare. Ik bin net op myn eigen eare út, der is in oaren dy't dêrop út is en dy't oardielet. Wis wier, wis wier, ik sis jimme, as in minske him oan myn wurd hâldt, sil er yn der ivichheid net stjerre. De Joaden seinen tsjin him, No binne wy der wis fan, dat jo in kweageast yn jo hawwe. Abraham is stoarn, en de profeten ek, en no sizze jo, As in minske him oan myn wurd hâldt, sil er yn der ivichheid net stjerre? Steane jo faaks heger as ús heit Abraham, dy't in stjerlik man wie, en de profeten binne ek stoarn, wêr jouwe jo josels foar út? Jezus antwurde, As ik mysels ferhearlikje, hat myn hearlikheid neat te betsjutten. It is myn heit dy't my ferhearliket, dêr't jimme fan sizze, Hy is ús God. Mar jimme kenne him net. Ik ken him al, As ik sei dat ik him net koe, wie ik krekt sa'n liger as jimme. Mar ik ken him al en ik hâld my oan syn wurd. Abraham, jimme heit, hat mei gejubel útsjoen nei myn dei, en hy hat dy dei sjoen en der o sa bliid om west. Doe seinen de Joaden tsjin him, Jo binne noch gjin fyftich jier âld en jo soenen Abraham sjoen hawwe? Jezus sei tsjin harren, Wis wier, wis wier, ik sis jimme, Ik bin, foardat Abraham der kaam. Doe krigen se stiennen op om him dêr mei te smiten. Mar Jezus waard wei tusken it folk en ferliet de timpel. Haadstik njoggen. Yn it foarbygean seach er in man dy't fan bern ôf blyn west hie. Syn learlingen fregen him, Rabby, wa hat ferkeard dien, dy man of syn âlden, dat er blyn te wrâld kommen is? Jezus antwurde, Dy man hat net ferkeard dien en syn âlden likemin, Mar sa moast Gods wurk oan him oan it ljocht komme. Wy moatte it wurk dwaan fan Him dy't my stjoerd hat, salang't it dei is. It wurdt nacht, en dan kin net ien mear arbeidzje. Salang't ik yn 'e wrâld bin, bin ik it ljocht fan 'e wrâld. Doe't er dat sein hie, spuide er op 'e grûn. Hy makke slyk fan it spui en smadde him dat op 'e eagen en sei tsjin him, Gean hinne en waskje dy yn 'e fiver Siloam. Siloam betsjut, útstjoerd. Hy gong fuort en wosk him en doe't er werom kaam, koe er sjen. Doe seinen de buorlju en de lju dy't him foarthied as biddeler kend hienen, Is dat dy man net dy't dêr altyd siet te biddeljen? Guon seinen, Hy is it. Oaren, Nee, hy liket der allinne mar op. Mar sels sei er, Ik bin it al. Doe seinen se tsjin him, Hoe komt it dan dat jo no sjen kinne? Hy antwurde, De man dy't Jezus neamd wurdt, hat slyk makke en it my op 'e eagen strutsen en tsjin my sein, Gean nei de Siloam en waskje dy. Doe gong ik dêrhinne en nei't ik my wosken hie, koe ik ynienen sjen. Se seinen tsjin him, Wêr is dy man no? Hy sei, Dat wit ik net. Se brochten de man dy't blyn west hie by de Fariseeërs. It wie nammentlik sabbat, de deis dat Jezus it slyk makke en him de eagen iepene hie. Doe fregen de Fariseeërs him ek nochris hoe't it kaam dat er no sjen koe. Hy sei tsjin harren, Hy hat my slyk op 'e eagen smart, doe haw ik my wosken en no kin ik sjen. Doe seinen guon fan 'e Fariseeërs, Dy man komt net fan God, want hy hâldt him net oan 'e sabbat. Oaren seinen, Hoe kin in sûndich minske sokke tekens dwaan? Se wienen it lang net mei-inoar iens. Doe seinen se wer tsjin de bline man, Wat seisto fan him? Hy hat dy ommers it ljocht yn 'e eagen jûn. Hy sei, It is in profeet. Mar de Joaden woene net fan him leauwe dat er blyn west hie en no sjen koe, ear't se de man syn âlden der by roppen en harren frege hienen, Is dit jimme soan, dêr't jimme fan sizze dat er fan lyts bern ôf blyn west hat? Hoe kin er dan no sjen? Syn âlden antwurden, Wy witte dat dit ús soan is en dat er fan lyts bern ôf blyn west hat. Mar hoe't it komt dat er no sjen kin, witte wy net, en wa't him it ljocht yn 'e eagen jûn hat, dat witte wy likemin. Freegje it him sels. Hy is âld en wiis genôch om sels te fertellen wat him oerkommen is. Dat seinen syn âlden om't se bang wienen fan de Joaden, want de Joaden wienen it doe al mei-inoar iens wurden dat elk dy't iepentlik ferklearre dat hy de Messias wie, út de synagoge set wurde moast. Dêrop seinen syn âlden, Hy is âld en wiis genôch, freegje him sels. Doe rôpen se foar de twadde kear de man dy't blyn west hie, Se seinen tsjin him, Moatst God de eare jaan, wy witte dat dy man in sûnder is. Doe sei er, Oft er in sûnder is, wit ik net. Ien ding wit ik, earst wie ik blyn en no kin ik sjen. Doe seinen se tsjin him, Wat hat er mei dy dien? Hoe hat er dy it ljocht yn 'e eagen jûn? Hy antwurde, Dat haw ik jimme al sein, mar jimme hawwe der net nei harke. Wêrom wolle jimme hieltiid wer itselde hearre? Wolle jimme faaks ek learlingen fan him wurde? Se lekskoaiden, Do bist in learling fan dy man, mar wy binne learlingen fan Mozes. Wy witte dat God tsjin Mozes sprutsen hat, mar fan him witte wy net wêr't er weikomt. De man antwurde, Dat is dan frjemd, dat jimme net witte wêr't er wei komt, en dat wylst er my it ljocht yn 'e eagen jûn hat. Wy witte dat God net nei ferkearde minsken harket, mar ien dy't God freezet en syn wil docht, dêr harket er nei. Yn der ivichheid hat men der net fan heard dat immen ien dy't syn libben lang blyn west hie, it ljocht yn 'e eagen jûn hat. As dy man net fan God kaam, hie er neat dwaan kend. Se antwurden, Al fan lytsbern ôf oan bisto ien stuk sûnde en soesto ús leare, en se jagen him fuort. Jezus hearde derfan dat se him fuortjage hienen, en doe't er him fûn hie, sei er, Leausto yn 'e Minskesoan? Hy antwurde, Wa is dat dan, Hear? Dan sil ik ek yn him leauwe. Jezus sei tsjin him, Do hast him al sjoen, dy't mei dy praat, dy is it. Hy sei, Ik leau, Hear, en hy foel foar him op 'e knibbels del. Jezus sei, Om te oardieljen bin ik yn dizze wrâld kommen, dat wa't net sjogge sjen meie en wa't sjen kinne, blyn wurde meie. Guon Fariseeërs dy't by him stienen, hearden dat en seinen tsjin him, Binne wy faaks ek blyn? Jezus sei tsjin harren, As jimme blyn wienen, soenen jimme gjin skuld hawwe. No't jimme sizze dat jimme sjen kinne, no bliuwt jimme skuld. Haadstik tsien. Wis wier, wis wier, ik sis jimme, dy't net troch de doar ta de skieppekoai ynkomt, mar dêr oars earne wei ynklimt, dat is in dief en in rôver. Mar dy't der troch de doar ynkomt, dat is de hoeder fan de skiep. Foar him docht de doarwachter iepen en de skiep hearre nei syn lûd. Hy ropt syn eigen skiep by de namme en driuwt se derút. Wannear't er syn skiep der allegearre útdreaun hat, giet er foar harren út en de skiep komme achter him oan, omdat se syn lûd kenne. Mar in frjemdenien sille se grif net achternei komme, nee, se sille by him weirinne, omdat se it lûd fan frjemden net kenne. Mei dat byld spriek er ta harren, Mar sy begriepen net wat er harren sizze woe. Dêrom sei Jezus nochris, Wis wier, wis wier, ik sis jimme, ik bin de doar foar de skiep. It binne allegearre dieven en rovers dy't foar my kommen binne, en de skiep hawwe net nei har harke. Ik bin de doar, as ien troch my yngiet, sil er behâlden wurde en hy sil yngean en útgean en weide fine. In dief komt inkeld en allinne om te stellen en te slachtsjen en te ferneatigjen. Ik bin kommen dat se libben en oerfloed hawwe meie. Ik bin de goede hoeder. De goede hoeder jout syn libben foar de skiep. Mar de arbeider dy't gjin echte hoeder is, dy't gjin eigener is fan de skiep, as dy de wolf oankommen sjocht, naait er út en lit de skiep oan har lot oer. En de wolf skuort se mei en jaget se útinoar, want it is in arbeider en de skiep kinne him net safolle skele. Ik bin de goede hoeder, ik ken myn skiep en myn skiep kenne my. Lykas de heit my ken en ik de heit ken, en ik jou myn libben foar de skiep. Ik haw ek noch oare skiep dy't net yn dizze koai hearre, dy moat ik der ek by helje. Se sille nei myn lûd hearre en dan sil it wurde ien keppel mei ien hoeder. Dêrom hat de heit my leaf, omdat ik myn libben jou, om it letter werom te nimmen. Net ien krijt it my ôf, mar ik jou it út mysels. Ik haw de folmacht krige om it te jaan, mar ek om it werom te nimmen. Dy opdracht haw ik fan myn heit meikrige. Oer dy wurden wiene de Joaden it wer lang net iens. Party fan harren seinen, Hy hat in kweageast yn him. Hy is net wiis. Wêrom harkje jimme nei him? Oaren seinen, Dat binne gjin wurden fan ien dy't in kweageast yn him hat. Kin in kweageast dan blinen it ljocht yn 'e eagen jaan? Yn dy tiid waard der yn Jeruzalem it timpelynwijingsfeest fierd. It wie it by 't winter. En Jezus rûn yn de timpel om, yn de pyldergong fan Salomo. Doe krongen de Joaden om him hinne en seinen tsjin him, Hoe lang sille jo ús noch yn spanning hâlde? As jo de Messias binne, sis it ús dan planút. Jezus antwurde harren, Ik haw it jimme al sein, mar jimme leauwe it net. Alles wat ik doch yn namme fan myn heit, dat pleitet foar my. Mar jimme leauwe it net, omdat jimme net by myn skiep hearre. Myn skiep hearre nei myn lûd, en ik ken harren, se komme achter my oan, en ik jou harren it ivige libben. Se sille yn der ivichheid net ferlern gean, net ien sil se my ûntskuorre. Wat de heit me jûn hat, is mear wurdich as al it oare, En net ien kin it myn heit ûntskuorre. Myn heit en ik binne ien. Wer krige de Joaden stiennen op om him te stiennigjen. Jezus joech harren te hâlden, Ik haw jimme safolle goed sjen litten, dat myn heit bewurke hat. Wat haw ik dan dien dat jimme my stiennigje wolle? De Joaden antwurden him, Net om wat goeds wolle wy jo stiennigje, mar om godslastering, omdat jo, dy't in minske binne, josels foar God útjouwe. Jezus antwurde harren, It stiet dochs sa yn Jimme wet beskreaun, Ik haw sein, Jimme binne goaden. De Skrift neamt dy lju dus goaden dêr't Gods Wurd foar ornearre is, de Skrift, dêr't neat fan ôfdien wurde kin. Sizze jimme dan fan Him dy't troch syn Heit hillige en yn 'e wrâld stjoerd is, Jo sprekke godslastering, omdat Er sein hat, Ik bin de Soan fan God? As it it wurk fan myn heit net is dat ik doch, leau my dan net. Mar as it syn wurk al is, sels al leauwe jimme my net, leau dan dochs yn dat wurk, dat jimme witte en ferstean meie dat myn heit yn my is en ik yn myn heit. Doe besochten se wer om him op te pakken, mar hy ûntkaam harren. En hy gong wer oer de Jordaan nei it plak dêr't Jehannes yn 't earstoan de minsken doopt hie, en dêr bleau er. Frijwat minsken kamen by him en seinen, Jehannes hat wol gjin inkel teken dien, mar wat Jehannes fan dy man sei, wie allegearre wier. Op dat plak begûnen in hopen minsken yn him te leauwen.